यार सूझे नहीं छे इनका यार इलाज आ ऑपरेशन केना करथिन से तू ही कह है ऑपरेशन आँख से कल जाय छै कि हाथ से सर देखियो कनी एकरा पेट में दोपहर का टीस मारत रहे छै आ पेट में टीस मारे छै तहन तऽ बच्चेदानी में प्रॉब्लम भऽ सकैया नर्स जी ऑपरेशन के तैयारी करू बच्चेदानी के अरे सर लेकिन ई तऽ पुरुख छै यार अच्छा पुरुख छै हमरा तऽ भेल जे अहाँके घर वाली अछि नहि नहि हमर बेटा अछि करिया हमरा लेल तहार इंसान करिया अछि से किया अरे हम आनहर छी यार सूझे नहि दैया हमरा सब कारी कारी देखाइया बस ताहि दुआरे हमरा लेल हर इंसान करिया अछि यार अच्छा सर कनी एकर इलाज कऽ दियौ ने पेट दर्द के हाँ तऽ कहलहुँ तऽ ऑपरेशन करऽ पड़तै बच्चेदानी के अरे नहीं यार पुरुख छै तऽ पेट के ऑपरेशन हेतै ना हाँ हाँ हम सब दोसर डॉक्टर सब जना पाई नहीं ठकै छियै हम सब बीमारी के जड़ से खत्म कऽ दै छियै अच्छा हम सब जै बीमारी के इलाज एक बेर कऽ दै छियै तऽ दोबारा फेरो बीमारी नहि होइ छै ककरो ई बात ध्यान राखब अहाँ सही कहै छथि सर छओ महीना पहिले एगो आदमी के बार बार सर्दी भऽ जाइ छलैया मुदा ओ डॉक्टर साहब लग ऑपरेशन करेलकै तऽ आब ठीक भऽ गेलै वाह डॉक्टर साहब वाह अरे भाई कोन एहन ऑपरेशन केलखिन जे ओकर सर्दिये भेनाइ बंद भऽ गेलै मतलब डॉक्टर साहब ऑपरेशन के दौरान ओकर नाक काटि देलकै खेलना नहि रहतै नाक आ नहि हेतै सर्दी झंझटे खत्म जैरे से खत्म बीमारी साफ जैर से खत्म हाँ रौ उपाय डॉक्टर साहब के आदत छनि समस्या के जड़ से खत्म करे के बाबू हम नहि एतऽ इलाज करायब यार ओकरा सर्दी छलै तऽ नाके काटि कऽ हटा देलकै यार हमरो पेट कहे नहि नहि हम नहि इलाज कराब ता रे बौआरे डॉक्टर साहब भले ही आधरा छथिन लेकिन हिनकर योग्यता पर कोनो सवाल नहि उठायल जा सकैया यार सूझै नहि छै इनका यार इलाज आ ऑपरेशन केना करथिन से तू ही कह है ऑपरेशन आँखि से कयल जाइ छै कि हाथ से देखै तऽ आँखे से छै ने लोक बिना देखने ऑपरेशन केना करबै अरे भाई चू का पता कऽ लै छियै कि की कतऽ प्रॉब्लम छै आ कथी के ऑपरेशन कैल जेतै छू का यार हाथ आइ देने अछि भगवान छू का पता कऽ लै छियै यार डॉक्टर छी यार हम ऑपरेशन नहीं करेब एतऽ डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक छथिन यार हम नहीं करेब ऑपरेशन तॉपरेशन देखियो एखन हमरा सब लग ऑफर चलि रहल छै अगर एखन ऑपरेशन करायब तऽ केहन ऑफर अगर अहाँ के पेट के ऑपरेशन करवाबे छियै अगर अहाँ पेट के ऑपरेशन करवाबे छियै तब बाबा सिर के ऑपरेशन फ्री में कैल जात पूरा फ्री में एको रुपया नहीं लगता है एक टा धैला ने देवा पड़त पूरा पूरी कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैल जात बाबा सिर के ऑपरेशन वाह डॉक्टर साहब वाह अहाँ तो साक्षात भगवान छी रौ ऊपर आइ काल्हि कलयुगमे लोक गायर तक फ्रीमे नहि पढ़ै छै आ हमर डॉक्टर साहब बाबा सिर के ऑपरेशन फ्रीमे कऽ रहल छथिन वाह भाई वाह लेकिन हमरा बाबा सिर नहीं अछि हाँ तऽ नहि छौ तऽ पहिने ऑपरेशन करा लेने रहबे तहन ने ठीक रहतौ तहन तऽ पहिने से ठीक रहतौ हेबे नहि करतौ तोरा कहियो सर जे कहि रहल छथुन से सही कहि रहल छथुन आ पहिने बवासीर के ऑपरेशन फेर फ्री वाला इलाज दर्द भऽ रहल अछि पेट मे आ करबा लिअ हम बाबा सिर के इलाज ओहो एकटा अनहरा डॉक्टर सँ रे कड़ी के बात छोड़ा रे तू डॉक्टर साहब के अनरह किया कहै छु रे तोरा बात बाजै के तमीज नहि छौ अनहरा नहि तऽ बहिरा कहियनि आ ऊपर से हमरा दर्द अछि पेट में आ ऑपरेशन जे छै से बाबा सिर के करे के लेल तैयार छथि ई मतलब कोनो बात भेलै ई कोनो बात के लॉजिक छै रे डॉक्टर साहब के योग्यता पर सवाल उठा रहल छी डॉक्टर साहब डबल एम ए केने छथिन तहन न बीमारी के जड़ से खत्म क दै छथिन अपन आँखि के अपने ऑपरेशन करऽ वाला दुनिया के पहिल डॉक्टर छथिन ई रौ बा- अपन आँखि के ऑपरेशन अपने केलखिन से किया डॉक्टर साहब के आँखि में दर्द करैत छलनि ठीक तऽ भऽ जाइत छलनि लेकिन मुदा फेरो से दर्द करऽ लागैत छलनि आ डॉक्टर साहब के आदत छनि बीमारी के जड़ से खत्म करऽ के वएह दुआरे डॉक्टर साहब अपने से अपन आँखि निकालि देलखिन नहीं रहते आँख आ नहीं करते दर्द बिल्कुल वाह एहन जड़ से बीमारी खत्म करे वाला डॉक्टर कहाँ भेटै छै आइ काल्हि कलयुगमे यार अहाँ डॉक्टर नहि अहाँ भगवान छी भगवान नर्स जी ऑपरेशन के तैयारी करो हाथ पैर बांध देबे सार के हे हे हमरा छोड़ दे हे, ब- बहु हमरा नहीं दर्द करे है पेट में हो बहु हमरा ठीक हो जाता है ना हे हमरा रबे रबे रबे